Arbed amser ac arbed bywydau yw arwyddau'r Ambulans Awyr Cymru. Er sefydlu'r gwasanaeth ar ddydd Gwyl Dewi yn 2001, mae wedi cael ei galw mas mwy na 24,000 o weithiau, a bwriad y cyfan yw i gyrraedd, trin a chludo claf o fewn y cyflymder mwyaf posib i'r ysbyty mwyaf priodol. Mae yna dri hofrennydd yn rhan o'r elusen ar hyn o bryd, wedi'u lleoli mewn canolfannau yng Nghaernarfon, y Trallwng ac yma yn Llanelli, a bydd y pedwerydd un yn cael ei gadw yng Nghaerdydd, felly un i bob cwr o'r wlad.
i ni'n gallu cael un hofrennydd unman yng Nghymru mewn, mewn rhyw tua ugain munud. Ond nawr, gyda hwn yn enwedig yn mynd mewn i Gaerdydd, fydd 'na dou hofrennydd yn gallu cyrraedd y unman yng Nghymru os oes unrhyw beth difrifol yn digwydd y mewn hanner awr. Dros y blynydde, ni wedi bod yn datblygu beth ni'n cario, sgilie'r criw um, ag ati. Beth sy'n wahanol os licwch chi am y, am y pedwerydd hofrennydd, fydd na incubator yn cael ei, ei hedfan, ni ddim cweit yn siŵr faint mor aml, Ond mae'r incubator newydd sbon, ni yw'r cyntaf i hedfan gyda unrhyw beth o'r fath. Uh, wedi bod yn gweithio gyda cwmni yn y Swistir. Mae'n um, helpu reoli'r tymheredd i'r baban, uh, llif ocsigen ac air. Uh, mae hefyd yn cydweithio gyda'r medical equipment ac felly yn, yn sicrhau diogelwch y babi yn yr awyr.
Mae gan bob un hofrennydd griw o un peilot a dau barafeddyg, a hynny er mwyn sicrhau bod y claf yn cael y driniaeth fwyaf effeithiol bosib. Maen nhw'n medru hefyd teithio ar ryw 150 o filltiroedd pob un awr, a mewn sefyllfa o argyfwng mae pob un eiliad yn cyfri. Mae mwy na 8,000 o fetyrroedd sgwâr o ardaloedd gwledig, trefi a dinasoedd prysur, copaon, mynyddoedd helaeth ac 800 milltir o arfordir gyda Chymru. A nifer o'r boblogaeth yn byw mewn lleoliadau anghysbell, ymhell i ffwrdd o ysbytai mawr neu arbenigol. Fel profodd Llŷr Davies o Landdewi Brefi ychydig flynyddoedd yn ôl. Ges i damwain car rhyw milltir tu allan i'r pentre, a ar y diwrnod hynny oedd yr Ambiwlans Awyr Cymru yno 'de. Mae fe'n gwasanaeth gwerthfawr oherwydd hebddo fe yn cefn gwlad 'de, mae fe'n hanfodol i cael oherwydd ch'mo' mae'n cymryd mor hir i ambiwlans dod allan i ni. am yn ôl yn i'r ysbyty, tra bod yn Ambulance Awr Cymru, bydde fe wedi dod a bydde chi lawr yn Morriston, o'r gloiau bydden ni'n mynd o fan hyn i Aberystwyth de. Mae'n costi rhywbeth fel chwech miliwn o bunnau bob blwyddyn i i i rhedeg y gwasanaeth. Y'n ni'n synnu trwy'r amser y ffaith bod bod bobl Cymru wedi cymryd yr elusen mor difrifol, os licwch chi, a maen nhw'n fodlon helpu ni. Yym, y'n ni'n datblygu trwy'r amser, dechreuodd gyda un hofrennydd yn Abertawe, mae pedwar 'da ni nawr, blwyddyn nesa, Bydd 'na hofrenyddion newydd, 'yn ni'n sôn ambyti hedfan yn y nos, cit fel yr incubator newydd 'ma, ffantastig. So, diolch o galon i bobl Cymru am eu cefnogaeth.
A chofiwch y gallwch chithau gyfrannu i waith gwych Ambiwlans Awyr Cymru drwy ymweld â'r cyfeiriad gwefan sydd ar y sgrin i chi nawr. Wel,